Hiu nɔvi lɔlɔ wɔ me do gbe na me sia me va gbe nke ƒe avala tsi ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ye ne va mɔ jija gba na subscribe ne subscribe vɔ la ke mana ma video kple ame nɔvi ele veve ɖe eh, egbe nu sɔ ɖe ko be ma ƒo nu tso vɔ hafi ma yi akpe dada ne yi na subscribers wo kple ame yiwo le video ma Ame yiwo le comment ŋlɔ le video te, miawo le dɔ dzi. Mawu so gboli sa Mawu kitikata ne na dɔ ne yi dzi ne mia kpɔ ŋgɔ gbe dede le agbeɛ me. Egbe nu yi yi me be ma ƒo nu viɖe eyae nye be e me kpɔ wo kɔ vi e message ɖe kɔ ɖo ɖam ahan le mɔ dzi ale be message le gbɔgblɔ be mia tɔ yiwo le Tanzania wo le wo le va le tutu mia tɔ yiwo nye agble delawe. Wole wo lé va le tutu ɖe mɔ me. Nu ka ta wole wo lé? Vɔ̃ ka ya wowɔ? Eya ko mele be maƒo nu viɖe tso eŋu. Evɔ̃ yi wowɔ ɖe, e, anyo be míaƒe te míase ne míabu susu tso eŋu, míakaka míaƒe susu me, míakpɔe be eŋe me ɖe leke míawɔe hafi wòanyo. Eya me ma ƒonu viɖe tso ŋu gbã. Nuyi le dzɔdzɔ enye be wole wo le haɖe be wole mía dekɔ mía de nuƒaƒa ƒe kuwo ma na wo nɔewoe yata wole wo le. E fifi la ma geɖe nyewo kɔmputa me ne ma fia mi naɖe viɖe le mɔdzi kple susu be e mia ƒete mia kpɔe.

Eya ne ƒe kwasiɖa eve ko wòate ŋu aŋe bli ye ma. Ekpɔe ɖa ɖe, ɛɛ, kokoe ya ne ƒe ƒe woame eve ko wòate ŋu adze eɖuɖu. Wobe fifia megale dzɔdzɔ le Tanzania o. Eya mele gbɔgblɔ be traditional way. Fifia ne wobe ne edzrae na nɔviwò, ena nɔviwò kura tsɛ la, ne wokpɔ wò ale wòva yi tu. Menye ya ɖeɖe o. Menye ƒe ʋe, ɛɛ, ƒe viwo le hehe o. Aha, menye fe vi ɖe ya wole hehe o, ne le kpɔ le mɔ dzi ɖe, menye fe vi ya wole hehe o. Wo le wo le kple susu be, ne wo le wo de to, ne nu ƒaƒa yi wo le ƒaƒa le wo de kɔ nuɔ me ɖe, ne wo tasi ƒaƒa. In other wise, ame kae na be nu ya le edzi va? Nu kae ta wo le nu ya wɔ? Wo le wɔ kple susu be, mía nɔ GMO ƒe ku ƒaƒawo ƒle. Wole ewɔ kple susu be Yevuwo nokɔ woƒe nuƒaƒa ƒe kukɔ va na mí le ʋe me le Afrika dukɔ me. Wole ewɔ kple susu be nuɖuɖu yiwo mí le ƒaƒa yiwo nyo dzɔdzɔme nuɖuɖu yiwo mí le ɖuɖu ɖe, yewoa ɖe ɖa. In fact, the organic food, yewoa ɖe ɖa. Matsi na mi, miame yewo me kpɔ wɔ mɔli ƒe testing. Da mɔ li ne nàkɔ da ɖe ne nàkpɔe be ŋkeke etɔ̃ amie vlo hã. Ne ebe ya test mɔ li, kɔ mɔ li wɛ nava yi si matches ɖe ŋu Aƒetɔ ƒe kui ɖe. Mikɔe ne mia si matches ɖe ŋu ne miakpɔ be abia match na wɛ eyi nye mele dudu le fii ɖe. Ɛɛ, mava wɔ wo test. Mava wɔ wo test le mɔ dzi makɔ fia mi. Ameawo ga di be yewoa de nuɖuɖui mi le dudu le enu me na mi. Mawu di anyigba me gblɔ anyigba ƒe poison yiwo mi le dede anyigba me me gblɔ wo nya. Ale be ne ekpɔe la, wo be under pressure of the G8, Tanzania applied legislation. Míle ŋgɔgbe yia. Mí me nya ne gbɔ Ghana me o yata me le gbɔgblɔ be ne le se ne se naɖe viɖe le ʋe me ko na nɔviwo no se. Afɔ yi odze be mí de ko mí a ɖe kaba. Ma gblɔ nya ɖe le mɔ dzi be mía ƒe nuɖuɖu no me ga wo kple susu be yi wa hɔɛ le mía si o. Ne o nye be wo va wɔ wo va legalize ema tɔgbi le Ghana me le Togo me, e fia be mí agble ɖe la yi wo mí le kɔƒe me ɖe. Míava nɔ kuku ɖe na dziɖuɖu hafi míaɖu nu. Dziɖuɖu ava nɔ kuku ɖe na yevowo hafi míaɖu nu. Haɖe be organic modified food mawɔe ɖe eku mawo ɖe zi ɖeka ko woaƒe. Ne wònye be woaƒe eyiwo nakpɔ abe cabbage kple carrot kple tɔmiwe. Ne wònye be yi nava yi kpɔ yia, woaƒa abe bli, woaƒe ya wòanye be. Eee, agate ŋu aƒe alo ate ŋu adzre na nɔviwò ɖe. Womedi be nàdzre na nɔviwò, nɔviwò tsɛ neva de ta agu na yewoe. Ofao ne kɔ ga yi wòte ŋu wla viɖe ɖe, ne kɔ va ƒle ku le yewo gbɔ, so that they will be making money twenty four seven out of us. Kesinɔnu yiwo yovowo fi le mía gbɔ mede na wɔe o. Enu ma ya ta menɔ gbɔgblɔ be Abusam mele teƒe ɖeke o lo. Ame yibɔ ye ya nye ame a, Abusam, ame, ame ʋɛ ɖe ye ya nye Abusam. Ame yi akɔ hɛn ɖe ŋu atso ta le eŋue ɖe ye ya nye Abusam. Abusam mewu ame kpɔ o. Ŋmekpɔ Abusam wòtso ta le ame ɖeke ŋu kpɔ o. Abusam mekɔ ʋu ƒo ame ɖeke kpɔ o. Sigbe ke nye Yehowa yi wole yɔyɔ alo Mawu yi wole yɔyɔ. Tɔgbuiwo gblɔ be ɖe mawɔ ɖe míaƒe dzi me o le. Ame kae tso be yealé Tanzaniatɔwo kɔ tu? Mía ŋutɔ ŋutɔ mía ameyibɔwoe, míawoe na mɔ Yovowo be nova nɔ, nova wɔ nu ma kpli mí. Ne agbledelawo li ɖee, Ne wofa woƒe nu le wo de, ne woɖu susɔ ne wokɔ susɔe kɔ va na mi, míawo tsɛ míɖu susɔ ɖe, míkɔ mía tɔ kɔ va na woe. Eka nye be nàva zi ame dzi bene ne ƒle woku. This is how we become slave. Eya mele gbɔgblɔm. Míava zu, míava zu kluvi na yevowo. Míava zu kluvi na yevowo. Enu yi mele gbɔgblɔ le mɔ dzi ema. Meɖe kuku na mi le ʋe me. Agbledelawe gba me gblɔ va yi le nyɔɛ previous video me be, ekuɔ ɖe ɛ ama ci yo mi le zaza ɖe mi le ŋku ɖe ŋu, ameawo le di be yewoa gble nu le mia ŋu. Woa a nukua cɛ wa kpɔ gawɔɛ baa vɔ me be susɔ viɖe. Esusɔ viɖe. Me ɖe kuku na wɛ ma video ya na wa sɔ ame ɖe si be ɖee. Fifi la ele dzɔdzɔ le Tanzania wo le agble ɖe lawo le le tutum. Wo le agble ɖe lawo ɖe le le tutum haɖe be wo le agble ɖe nuku dzra ne wo nɔewo ta. Nɔvi lɔlɔ, nye ma ƒo nu didi o. E nya sue me be ma gblɔe ma, be ma video ne tɔgbewo no se. Ne de gbɔ eve me ɖe, politician no me ga va ble mi o, sɔfowo no me ga va ble mi o, agbeɛ ɖe anyigba dzi ya o le mi na mi dui ɖe sigbe. Ma ga gblɔe le fi be, eh, no nye be, ema a va me le eve dome ɖe, Ekema evidzeaglãwo woakpɔ woƒe ŋku. Nye ya nyemalɔ̃ be nye woagblẽ de nuku yi mele ƒaƒã, wòanye be ɖe mava yi ƒleliwo vo gbɔ alo dziɖuɖu gbɔ hafi maƒe ɖea? Ao, nyemalɔ̃ o. Tete ko asi kokoyokɔ va Ghana me ɖee. Meɖo ŋu ƒleo. Enya sue medi be magblɔe ma. Ema ɖe evi evi dzaglã ŋutɔŋutɔŋutɔ woakpɔwɔe. Evi dzaglãwɔe ɖe woakpɔwɔe. Ne woaxɔ nuɖuɖu le asiwɔe ɖe, efia be woxɔ agbe le asiwɔe ma. Ega, ega, eʋu, exɔ meléa agbe ɖe te na amewo. Nuɖuɖu ɖeka tiŋkɔe ya na be amegbetɔ nɔ agbe. Yevowo ne wowɔ woƒe technology, ne wowɔ woƒe nu, politicianwo ne wowɔ woƒe nu, vɔ ne woaxɔ nuɖuɖu le nu me na mí ɖe, that will be the last thing. Mhum. Mana woanya. Tɔgbewo mikaka nya ya be ɖe, ne megaʋe ɖe mí le ʋe me o, megate va míade kɔ nuwo me o.

Ewɔ abe nye ɖeka koe nɔ gblɔ le mɔ dzi alo nye ɖeka koe. Mi kɔ nu gbe alo kɔ le nu ƒo o. Ŋme kɔ kɔ yi kpe kpatsa haɖe o. Ne wo na ɖe agbee ne vivi na mi. They should just leave it there ne na fima ne mla anyi kpoo. Soja wo fia wo ale yi woa nɔ tu da. Soja wo, that is one concept me ɖi be ma gblɔ le mɔ dzi. Soja yi wo le mía de kɔnuɔ me ɖe, le amea de me ɖe, wo fia wo agbee be na amegbetɔ ƒe wuwu. Police wo be ɖe peace makers vɔ soja yi wo le mía dekɔ nu o fa wɛ ta si wo ƒete yi wo nyi soja wɛ ɖe they train them to kill human being wo me fia wo be no va yi da gble o enya sɔ yi me de be ma gblɔ na wɛ ma wo me fia mía ƒe soja wɛ be ɖe the able men the technical know how ma wo be ɖe No nya le yi wa develop mía dekɔnua o. They train them to be masters in how to kill human being. In other wise, mía gblɔ be wo le mía protect. Vɔ nyateƒe ɖeka me le gblɔ na wɛ. Nuɖuɖu yi mi le ɖuɖu ye ya nye agbe le la. Ne wo me ga kɔe va ʋe me o. Ne me ga ʋe de mi le Ghana alo Togo me o. Enye ʋe ŋutsu ʋe nyɔnu. Nye ŋku biã aƒe me le nuƒo sigbe. Nye ŋku bia. Tanzania tɔwo no ŋu nɔ fima. Wo te ŋu legalize nu ma be ɖe ewu agbledɛ la, mɛ ga djra agbledɛ nukuɔ na viwɛ o, mɛ ga djra agbedre nuku na tasi wɛ o. Like who does that? Who does that? Djadjra kura tse ya o le sigbe ekema na na kɔ tse nɔviwɛ ɖe. Ne wokpɔ wò ko woalé wò va yi tu me. Bia dagbe na ʋeɖukɔ. Bia dagbe na ta si kpe nɔ doe nye wɔe ƒe te ame sia ame le ave me. Nɔvi wɔ wɔ eyae le veve ɖe. Nɔvi wɔ wɔ ɖe eyae le veve ɖe. Mele aƒea do be ɖeka wɔ wɔ ɖeka wɔ le ʋe me ele veve ɖe ɖe. Nuyita mele aƒea do eya nye be eya ma nɔ me ɖe ma kpɔ ŋgɔgbe ɖeɖe le agbeɛ me o.